F'dak iż-żmien, Ġesù dar l-ibliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' mard u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom. Għax kienu mdejqa u mitluqa bħal nagħaġ bla ragħaj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu, Il-ħsad huwa kbir, Iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Sejjaħ lejh it-tnax-il dixxiplu tiegħu u thom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mard U l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Lil dawn it-tnax, Ġesù bagħathom dawn l-ordnijiet, Taqbdux triq il-pagani u tidħlux f'belt tas-Samaritani, imma qabel xejn morru fittxu n-nagħaġ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom u sejrin, xandru u għidu li s-Saltna tas-Smewwiet waslet! Fejqu l-morda! Qajmu l-mejtin! Fejqu l-lebbrużi! Keċċu x-xjaten! B'xejn ħadtu, b'xejn agħtu. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu! L-ewwel nett, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu, B'xejn ħadtu, b'xejn agħtu. Dak li kienu rċevew mingħand Ġesù, iridu jgħadduh lill-oħrajn mingħajr ma jistennew xi ħlas għalih. Riedu juru bl-attitudni tagħhom li l-ewwel interess tagħhom huwa Alla u mhux il-qligħ materjali. Riedu jservu mingħajr skopijiet ħżiena, mimlija bil-karità u l-paċi u bis-sempliċità. riedu jitfgħu l-attenzjoni tagħhom fuq ix-xandir tas-Saltna ta' Alla u mhux jiġu mfixkla b'affarijiet ta' inqas importanza. Riedu jivvjaġġaw ħfief, jieħdu biss dak li kien l-essenzjal u jħallu warajhom dak li seta' jiddistratthom biex ikunu jistgħu jikkonċentraw fuq il-ħidma tax-xandir tal-Kelma t'Alla. Kellhom jagħmlu dan ix-xogħol mhux għal dak li setgħu jiksbu minnu, imma għal dak li setgħu jagħtu b'xejn lil oħrajn, mingħajr ma jistennew xi privileġġi speċjali jew xi forma ta' ħlas. Il-faqar tal-ispirtu jeħlisna mill-kilba u l-preokkupazzjoni fuq dak li għandu jkollna, u joħloq fina spazju għall-providenza t'Alla. Il-Mulej irid li d-dixxipli tiegħu jkunu dipendenti fuqu u mhux fuqhom infushom. It-tieni, Ġesù qal, Il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Hawn naraw verità doppja. Il-ħaddiem t'Alla m'għandux ikun ippreokkupat fuq l-affarijiet materjali. Imma l-poplu t'Alla m'għandu qatt jonqos milli fid-dover tiegħu jagħti lill-ħaddiem ta' Alla dak li għandu bżonn biex jgħix. Inti titlob għall-ħidma tax-xandir tal-evanġelju? u tissapportja bir-riżorsi materjali tiegħek? Ġesù jtemm l-istruzzjonijiet tiegħu bi twissija. Jekk in-nies tirrifjuta l-istedina ta' Alla, ikunu jġibu l-kundanna fuqhom infushom. Meta Alla jagħtina l-kelma tiegħu, Din hemm magħha responsabbiltajiet kbar li nwieġbu għaliha. L-indifferenza m'għandhiex postha hawn. Bil-mod kif inwieġbu għall-Kelma, jew aħna favur jew kontra Alla. Alla jagħtina l-Kelma tiegħu ħalli aħna jkollna l-ħajja fih. Hu jrid jaħdem fina u permezz tagħna għall-glorja tiegħu. Alla jaqsam il-Kelma tiegħu magħna u jibgħatna biex inxandruha b'konvinzjoni u b'sempliċità lil oħrajn. Int tagħti xhieda tal-verità u l-ferħ tal-Vanġelu bil-kliem u bl-eżempju tiegħek quddiem dawk ta' madwarek? Mulej, agħmel li l-ferħ u l-verità tal-Vanġelu jittrasforma lil ħajti ħalli jien nagħti xhieda tiegħek ma' dawk ta' madwari. Agħtini li nxandar il-verità u d-dawl tiegħek kull fejn immur.